Ā, ka tikina atu e Pāpā taku karani māmā kia haere mai ki te noho tahi ki a mātou. Ā, ka roa, ka roa, ka rongo kua pāngia ia e te mate kohi nei. Ā, nō reira ka whakarite e taku Pāpā, ā, kia wehe ai ia i te whare, ā, ko te wāhi i whakanohohia ai taku karani māmā ko Te Whata. ki tō mātou kāinga. Taku mōhio āhua whā, rima noa iho pea waku tau i taua wā, engari mārama tonu taku kite i taku karani māmā i roto i te whata nei. Ā, ko tētahi taha o te whata, ko tana moenga i runga i ngā rahurahu, ā, ko tērā atu taha ko ngā rīwai purapura o taku pāpā. Tā, ka tae te wā hei kai māna, ka tonoa mātou me ngā kai, ka waihotia mātou ki te kuaha, ka hore pā ki a ia, waihotia ki te kuaha, ana, ka waiho māna anō ai e whāngai, māna anō ai e, e whakaora. Koina, koina tētahi o ngā tino ā, āhuatanga kore pea au e wareware. Ahakoa, ahakoa taku tamariki i taua wā. Kei te mahara tonu mātou i te taunga mai o te urutā o te, o te Flu Pāniora nei i te tau 18 o tērā rautau ki roto i a mātou. I, i kawea mai i, i, i, te, i te matenga o te, o te hoa rangatira o, o Tau Hēnare, ā, nō roto mai i, i taupito o te, o te motu tō mātou whaea, a Hera, ā, ka, ka mate a Hera i hokinga ake i, i, i, i Pōneke, ka mate ki runga o Takapuna. Ka uhia te kuiara ki roto i tana pouaka, ka hīrihia te pouaka, me te kōrero a ngā tāngata o te wā kaua e huakina. Ka purua, ka purua atu ki runga i te tereina ka hoki ake ki runga o Mototau ka ka tangohia mai i Mototau. He aha te tikanga? Ka mea atu nga mea o te kainga, e kore e tika kia kia kia kaua tatou e kite i te kanohi o to tatou kuia. Nō reira, ahakoa ngā whakatūpato mai, ka huakina te kāwhena. Ka rere atu ō mātou tūpuna, ka tangi, ka hotu, ka hongi, ka awhi, ka piko iho ki te kuia rā, ka hoki ake, ka tīmata te hongihongi anō i a rātou, Maea ake rawa te kuiera i ngaro ki te, ki te whenua, ka tīmata te hingahinga o ngā iwi o te kāinga. I te mutunga, ko taku māmā tēnei e kōrero mai ana ki a mātou, i te kaha nui o te urutā, i te kaha nui o te mate a te tāngata i roto i a mātou, kīhai i taea te tangi anō. Kei, anei tana kōrero, ka haere te wākena I te i te ata, ka tīmata te kohikohi i ngā tūpāpaku. Kahore e wā mo te mahi kāwhena. Ka takaia ki te paraikete, ki te hīti, ki te aha, ka mauria ki te wāhi, ki te, ki te wāhi tēnei rā e tō mātou urupā i tēnei rā ko Takapuna te ingoa. Whakaīngoatia, koirā te take, nā te mea i ahu mai te mate nei i Takapuna. Ka tanumia ō mātou whanaunga, ā, e hia tekau nei, rau nei, ā, rāua nei, e hia rau, engari e hia tekau rātou i hinga noa, i hinga noa. Hei tā taku māmā, i te ata, i te ora o rātou whanaunga, i te ahiahi, kua mate. He pērā te tere o te, o te heke a te tangata. Hei tāna, ā, ka tae atu te wākena ka whiua noa atu. He tāngata i te urupā e tatari mai ana, keria ngā poka, whakatakaina atu. Kāore karakia, kāore hea, ka tara, whakatakaina atu. E hia wā i muri mai, hoino te mea i toe, ko ngā pukepukenga Ko ngā o ngā rua tau puke i a rātou, i te kaha tini ko kore kē maharatia ko wai i hea. Ki tēnei rā, kei te pērā tonu aua, aua, aua tanumanga, kahore i kōhatuhia, kahore i aha, wāhi puku nei kei te whenua i ngā wāhi e takoto ana tērā hunga. Mehemea tātou e whakaaro atu ana mehemea kāhore ēnei ārai i tū i mua, tēnā pea i takaroa te kāwanatanga i aha rānei, ka titiro tātou ki tāwāhi, he aha i tēnei rā, ka waimārie mēnā e 50 i te motu nei kua mate i te mate nei, Mehemea i tahi rau, i toru rau, i waru rau, i aha rānei. Kei te pērā ētahi atu wāhi o te motu, Ahitereria, i, i Poipiripi, i Poihākena, e mōhio ana tātou ko hia rau kē ngā mea kua matemate ki reira. Kāhore nō tātou i tata ki tērā. Engari, kaha tonu tātou ki te amuamu i wō tātou tika e tākahikahitia nei, ā, Koirā pea te āhua o te tangata ina kore ko koe te mea i pākia e te mate. I mehemea ko koe te mea kahore i taimahatia, āe, waimaria kahore anō tātou, ahau, mātou, i tino kite i tētahi kua pāngia e te mate nei, e takoto ana i mua i a mātou, tētahi o ā mātou anō, ētahi o ā māua mokopuna, ētahi o ā māua tamariki e noho mai nei i Tāmaki. Ia e ware ana māua, kei te ware māua ki ā māua mokopuna e noho mai nei i reira, me te whakaaro a hea tētahi pāngia ai e te mate nei. E, e, e, e kore e taea e māua te ārahi atu i konei, engari e kore anō hoki e taea koe te, te haukoti tō warea ki a rātou. Engari i runga i tērā ware, ko mea ke atu māua ki a māua tamariki. Ina kore koutou e wero i a koutou uh, ki ngā rongoa nei, kaua e hoki mai ki te kāinga. He ara tērā i te kōrero tūkino i a rātou, engari he kōrero whakahau i a rātou ki te tiaki pai i a rātou. Kāore au i te mea atu ki aku mokopuna, kua mutu taku aroha ki a koe. Nā te aroha kē i mea atu ai, kaua e hoki mai, kaua e kawea mai te mate ki roto i te kāinga nei, Ā, e mōhio ana koutou ki te ora. Ā, nō reira, ā, e pērā rawa te, te mea, hoi nāno te mea ka taea e māua, ā, te kōrero ki a, e pērā hoki taku titiro, ina, ina tiaki au, ina tiaki māua i tā māua ake pā harakeke, ā, i te tupunga atu o te, o, o ngā pā harakeke o te motu, Ina pērā tā tātou tiaki i ērā, kua māmā ake, kua ngāwari ake tā tātou tiaki i ngā pā harakeke whānui o te ao Māori. Nā, ka hoki ake tāua, he aha te mea e mōhio ana tātou i ēnei rā? Kua tino kore nei tātou e mōhio ki ērā tikanga. Mei mōhio, e kore tātou e totohe roa me te mate nei. Ka rongo ake au, e tata ake nei tētahi kōrero I rongo, nō, nō runga pea te kōrero nei, e kī ana tētahi o ngā rangatira o rongo, e kore e taea e tātou te kawakawa tō tātou oranga i, i ēnei mate urutā. Ka mea te, aue, tika tēnā. E kore e taea e tātou te kūmara hou te ora i tēnei momo urutā. Ā, nō reira, ā, mehemea titiro atu ana, me kapo tātou ki ngā momo rongoa katoa, e taea e tātou hei ārai i te mate. Nā, koirā wētahi o ngā mea ka hoki ake, ka pātai au i te pātai i tēnei rā i a koe e uiui nei, he aha te mea i roto i te 200 tau, kua ako rānei tātou, kāore rānei? Ētahi o ā tātou tikanga e kore e taea e koutou te kawe i ēnei rā. Ina kore e taea e koutou te tikanga te kawe, pai kē atu te whakakāhore i te tikanga. Engari, kāhore i te muru noa iho i te tikanga. ā, ina titirau ki te tikanga, anei, anei a rātou kōrero mō te tikanga. Ko te āhua o te tikanga, he painga mō te rahi, he painga mō te katoa, he painga mō te kāinga, he painga mō, mō te rahi o te tāngata. I ēnei rā, ka tīmata kē ake ana ngā Māori nei te titiro i te tikanga, kei hea te painga ki a au? I tuākei i a au, ā, waiho ake ngā mea o tuākei i a au. Ko te mea tuatahi e whakaaro ana au, ko au ake. Ka hore te tikanga i hangā mō ērā momo āhuatanga. Ko tā te tikanga, tirohia i te tuatahi te painga ki te rahi. Waiho koe ki muri.